Assalamu aleýkum gadyrdan ildeşler. Söz berşim ýaly bu gün size bu Angliýa gitmek üçin gerek bolan dokument tabşyrmaly bolan linki berjek diýip söz beripdim we şo sözümde durmak üçin o güwenli ynamly bolan linki berýän görşüňiz ýaly şular ýaly Google-da ýazan bu linkden içerik girip anketany dolduryp Ondan soň garaşyp bilersiňiz. Şu gün gyssaýly bir şekilde linki bermämiň sebäbi, ýakyn günlerde, üç-dört günde bu linke girip dolduranlara eýýäm jogap gelip başlady. Men häzir derrew nädip girilýäni görkezeýin we o barada ýene maglumat bermäne dowam edeýin. Şeýle bolýarly üstüne basdym. Görşüňiz ýaly linkiň adresi bu. Ýani işlese goýubilsem, buny-da wideonyň yşana goşjak. Ine adres şudur. Ine gireňizdäki ekran şu şekilde. Görşüňiz ýaly, men şurada. Muny hökman kompýuterde däl, telefonda da e, anketany dolduryp bilersiňiz. Isleseňiz telefonyňyz awtomatçiskiý dilinäm öwrüp bilýär. Meselem men şeý diýip türkçä öwreýin kompýuterden. Men özüm telefondan etdim eden işlerimi. Görşüňiz ýaly şu ýerden dil seçip bolýar. Iňlisçe bilen bolsaňyz, orsça bilen bolsaňyz belli diller bar. Şo dillerden seçip bilýäňiz. Görşüňiz ýaly şu şekilde bütin maglumatlar bar. Hemme maglumatlar şu taýda bar. Siziň etmeli zadyňyz şu taýdaky başvur diýiň. Ýa men dilini öwrensoň başvur diýip çykýar türkçe dilde. Görşüňiz ýaly. Sahypa şu sahypa. Ynamly sahypa. Öňürti bilen şuny aýdyp geçeýin. Bular iş berýänler bilen seni äkidýän adam. Ondan soň iş berýän bilen Habarlaşýarlar. Näçe işgär gerek bolsa, bular arada durup äkidýärler. Taşeron diýen ýaly. Bular belki seň sagadyň üstünden pul gazanýandyrlar. Ýöne men bir şekilli Angliýa gidip bilermi, köpräk pul gazanyp bilermi? Meselem, Türkiýede, Azerbaýjanda, Russiýada ýaşaýan üç ýüz, dört ýüz dollar zordan aýyrýan ýa-da onam aýryp bilemok diýenler üçin Bu saýtda bütin maglumatlar bardyr, aýlyklar barada, hemme zatlar barada ýazylgy durandyr. Iň az ortaça müň dollar töwerek galar ýaly edip ýazypdyrlar bu ýerde. Ýöne gidenler bilen men habarlaşdym, tanyşymyň tanyşy diýen ýaly bu saýdyň we bu şirketdäki işgärleň gaty ynamly bolanyny aýtdylar. Menem özüm başymdan geçirdim. Hiç hili bular pul alýan däldir. Ýa arada durup pul aljak bolýanlara hiç hili allanyp pul bermäň bütin maglumatlar bar we bir ädim soň näme etmeli nirä ýöremelidigini bular ýeke ýeke aýdýarlar indi baş urmak üçin şert barmy hawa bar bir pasportyň bolmaly suragy bolmaly bäş ýyllyk bolsun on ýyllyk bolsun bäş ýyllyk uzadylan iki gezek uzadylan bolsun tapawudy ýok meň özümiňki on ýyllyk bir gezek uzadylan. Pasport bilen wizamy aldym. Ne görşüňiz ýaly içine girip göreýin meselem başwur diýen. Siz nägil saýypa garşylaýar. Ne bu şekilde saýypa garşylaýar. Ve bu şekilde şularyň jogaplaryny ýazyp gidýäňiz. Ne gyzyl gyzyly görýäňizmi şuny hökman ýazaýmaly. Şu gyzyl ýaz neme işarat bar bolsa hemmesini doldurmaly. Käbir ýerde şu ýoklaram bar. Şu anketany doldurýaňyz. we ugradýaňyz. Şu ýerde sizden iň başda soraýandyr mail adresiňizi. Şuny dogry ýazsaňyz bolýar. Şu günler işgär gerek bolandan soň bular hökmany suratda size dönüş ýapar diýip umyt edýän. Çünki aýdyşym ýaly ýakyn günlerde bu saýda girip dolanlara eýýäm jogap gelip ugrady. Şertlerden aýdyp otyrdyk, pasportdan birazjyk uzak gitdi. Puldan pasport bolýar diýdik, hawa. Türkiýeden bolýarmy, hawa. Polşadan bolýarmy, hawa, bolýar. Türkiýeden kimlik isleýärler. Polşadan bu firma meň üçin aýtdy, ýa wizaňyzyň ýa-da karta pobydaňyzyň bolmasy gerek diýip aýtdylar maňa. Men şunçasyny bilýän, galanyny bilemok. Ondan soň nähili sorag bolup biler? Firma ynamlymy diýseň, meň ýakyn tanşym däl buny eden. uzakdan tanaýanymyň tanyşlary, oňam uzakdan tanaýan tanyşlary. Barlap göreýin diýip etdim we boldy. Men hiç kime pul tölämok. Polşadan Men Polşadan dokument tabşyrdym. Visa we Visa Centeriň tölegi dört ýüz ýigrimi ýewro, Türkiýeden tabşyranlar Visa we Visa Centeriň tölegi üç ýüz elli ýewro boldy, özlerine hiç hili pul islänoklar, bular öz iban nomerini berýärler, şoňa pul ýatyrýaňyz, hemme zat bolandan soň siz kabul edileniňizden soň, ondan soň siziň adyňyzdan bular Visa Centere onlaýyn bir şekilde başwur ýapýarlar, dokument tabşyrýarlar we. Güni gelende size aýdýarlar şu gün şu sagatda şöýlik gidip atpeçatka berip gaýdyň ýagny barmak yzyňyzy berip gaýdyň diýip aýdýarlar we barmak yzyny berip gaýdandan soň Turkiýadakylar bir hepdede çykdy şu ýyl men Polşada ortalama üç hepdä ýakyn sürdi irem çykypdyrda maňa gijiräk habar geldi On birine tabşyrdym, on dokuzyna çykypdyr. Men ýöne ýigrimi dokuzyna habar geldi maňa we o şekilde wizamy aldym, gaýtdym. Pursatçylar köp bolar. Ine şu mugt bir zadam arada durup elli dollar, ýüz dollar, müň dollar aljak bolup ortada dolaşýan, ortada gezýän kän adam bardyr. Aldanmaň. Görşüňiz ýaly saýt şu. Ine şuny internede ýazýaňyz, Boldy girýäňiz boş ýüriňizi ýapyp garaşýaňyz. Hä ondan soň bu alty aýlyk geçiji işçi wizasydyr T T bäş wizasy ýa T bäş wizanyň şertlenem öwreniň. Alty aýlyk gidýäňiz wizany uzadyp bolanok. Ýöne men sorap kän soramsoň jogap berdi. Ýöne artykmaç soraglara hiç jogap berenoklar. Şular ýaly wizany uzadyp bolýamy, soň gidip bolýamy diýip, eger-de problemasyz gidip, problemasyz işläp gelip, täzeden ýene dokument tabşyryp gidip bolýar eken. Bir gezek, iki gezek şular ýaly problemasyz gidip gelen ýagdaýyňda alty aýlyk däl-de, köp ýyllygam wiza berip bilýär ekenler. Olar wizan, wiza sentriň we ilçihanaň elindäki bolan zatlar. Ine görşüňiz ýaly tiz wagtda dokument tabşyryň we ha ine aýtjagym şul alty aýdan soň yzyňyza dolanmaly bolýaňyz ýa-da o taýda galjak bolsaňyz gaçjak ýagdaýda galarsyňyz muň soňy erbetlige gitmesin we Türkiýeden meselem gitjek bolsaňyz. Meselem eliňizde üç aýlygam kimligiňiz galdy, gitseňiz yzyňyza Türkiýä gelmek üçin täzeden wiza almaly bolýaňyz. Çünki kimligiňiziň wagty dolany. Bularam pikir edip gidiň gideniňizde. Yzyňyza gelip biljek bolsaňyz ýa-da geljek bolsaňyz. Meň özüm on ýaly düşünjäm ýok. Inşallah nesip bolsa gidip işläp ondan soňam Öz öýüme dolanmak maksadym bolandan soň, gidip barýan arkaýyn. Ýa şu şekilde diýeýin, yza gaýtmak üçinem bir ýoluňyz bolsun, onam göz öňüňizde tutuň. Şuny hemme ýerde paýlaşyň. Instagramda, TikTokda, bar dogan-garyndaşlaryňyz bilen, arkadaşlaryňyz bilen, ildeşleriňiz bilen paýlaşyň. Bu tölegsiz görnüşinde iş başwurusy we Angliýa başwury. Ýani otkaz alan red alan men şu wagt görmedim biz bilen gidip barýanlaň baryna wiza çykdy sizem barlap göreýin diýseňiz şular ýaly klubnika bolar gül bolar alma toplamak bolar oba hojalyk işleri şular ýaly karamanlarda oňat şertlerde öýlerde galýar ekenler ýani şäheriň ortasynda Üýtgeşik binalaryň arasynda işlän, gezän diýip on ýaly pikirde gitmäň, işlejegiňiz oba hojalyk işleri we parnik işleri diýen ýaly. Meň aýtjaklarym häzirlikçe şu şekilde, ýene-de bilgilere dowam ederin. Nesip bolsa, şulaýyň on njyna Warşawadan, Polşadan aýrylýan, Londona uçýan, nesip bolsa galanam ýerine baramdan soň ýene maglumatlary bererin. Sagatlar sekiz sagat dokuz ýarym funt ýazýar, siz içinde hemme zat bar görüp bilersiňiz. Ýöne meň gitjek ýerim on bütin nol otuz funt, on iki dollara ýakyn sagatlyk tölegi diýdiler we alty gün sekiz sagat, edil häzir on sagat işledýär eken. Möwsüminde gitseňiz näçe köp üşeseňiz şonça köp pul çykýandyr. Üç müň, dört müň dollara çenli aýlyk alýanlaram bar, müň dollar alýanlaram bar. Siziň barşyňyza, işleýşiňize görä. Diýeli we şu şekilde wideony ýapaýyn. Gaýrat ediň hemme kişä paýlaşyň muny. Biziň hem ildeşlerimiz peýdalansyn bu wideolardan. Özüňize oňat serediň. Sag boluň, sagaman geziň.